ba ja motho wa ka ke re ka tla ka ba le bošubo bo bose kudu ke a leboga ne
go leboga nna my love so no ro ja eng for breakfast e re ke checke ka kua fridgeng gore re ka ja eng
Eish, ne ke dumile borotho ka pholone wa re sa je tšona mara tšebana laka phalone e leng ka mo fritšhing ke ya eh, ah, nai mara never mind re tla ja yona so my love di-plan tša rena tša today di eme eme jwang ke nyaka re spende the whole day ka mo roomong yaka motho waka
sure baby wa tsa re iketlile wa kwa so setlaela se labareng ke mantwa se re se o boyaneng campus mantwa ge ke be ke bolela le yena la mafelelo be ya re o boa monday maja baby gape today ke saturday that means we still have more time to spend together yes babe
Mama, ke kgopela o nši mo gate two. Ke nyoko feta somewhere pele ga ge nka ya roomong. Okay, my girl. Mama, so o mpha neng tšhelete ela go ya computer lab? Manto ngwanaka, a ke na tšhelete.
Aowa mama, mm-mm, jwale o re nna ke dire jwang? Ke faile kwa sekolong ka lebaka la gago? Mantwa, o bolela jwang ngwanaka? A ke re wa tseba ke nyaka o phasa. gape nka seno go kona tšhalete e le gona wene mama o nrate wene ke ya go bona gore o nyoko mpona ke tephile di-blessa kere aowa ngwanaka se ka bolela sowe ke tlo ya ke ya dima tšhalete kua go malome wa gago ka go romela yona ka monday ene ge nka sa kgwetse tšhalete o ka mantaga ke ya go botša o tlo tla o kwa batho ba re ke kitima le di-blessa mo campuseng ke ya go tshepiša ke tlo e romela ka monday
Sam, kgane re tsamaya noko mane man e sha pele bile ke seven na ke sa khona selo Kam, I didn't force you to come here. O nyako tsamaya, tsamaya. e monna kgane o o phela o e ko phela o le mollo man ayo man a bona no phela o le mollo every time ai man a ke makale bele batho ba sa o rate wena Wa rrawe, wa nrasisa ke nyaka go bala. Gape rena bangwe ra tseba gore wa e rile mo. ka montse mongwe o nyaka gore ke ene mongwe o nyaka mpotsa nna ke tsebore ke thelodia ene mo university a oa mone warrawe ga ke na nako ya go hlwakerera sa le wena ge o nyaka o tsamaya tsamaya problem kore wena o zebotsitse gore o thalefile o buta batho ka moo ka sem and wa bona ko country nyako phela so o nyako phela o e one ga ke na taba ke tlile mo ke le teng

na ena bjale ke lapile ka maja bjale a a a ke kwa ke true now ke fetša go reka borohlo ke romone nna ai motho o lapile ai ke feta romone go reka borohlo e mantso pele wena o nyaka ene mo kare na re tseba o ile yae wena mo ke be ke le gae mmana ka segala ntlišitše mo o kae maja

Wa reša. Maja sa la mpotša gore batswadi ba gago ba strict. Ya, wa bona, that's why ke re o ka se kgone ya kwa roomong yana bjana. Ke a kwešiša, so ba ilo tsamaya nako mang? Ke nagana gore ka maobane ba ka ba ba faile. Okay, ke tla tla ka one. So mpotše mo, Maja o re wa e be a sa sware di-call tša ka? Mantwa, Maja ba ile pitsi ka mada. Ke nagana gore Tamane o tlo go tlhalosetša motshegare o kgeta kwa roomong ya borena. Okay, a gona bothata, e re nna ke ye roomong.
maza ish na tsa sometimes ke na le iputshwa relationship ya rena e re iša kae re tlo felela kae mara nna le wena rato laka tlogela go nagana dilo tse negative no maja ke nyako tseba so that nako o re e fitlha ke se ka tla ka ba surprised lulu gabotse o leka goreng Gape ka moka re a tseba gore nete e tlo tšwa mafelelong. So ke nyako tseba gore he mantwa a find out ka tabe ya rena ye, wena o le so o tlo kgetha mang?
Lulu, Mantwa a ka se tsogile a tsebile ka rena. Maja, Gape ke serious. Wena ke a o bona o nagana gore ke na le nako ya go raloka.
Lulu, Nka se kgethe motho ka lebaka la gore ke le rata ka moka. Ke nyaka go le nyala ka moka. e re ke tšheke gore go kokota mang mata gane o dirang mo a ke re ke go boditše gore ke tla go botša ge e le nako ya gore o boe wa re rena ja waksa di tsena nna ke gopela go tsela mpetrene wa ka rumone ya borena na ke lapile ka jago ka mo gape lulu o sale ka kua ka moreng ene ke mo tshepišitše gore re tlo spender the whole day together

ee kgane a wa robala kua rumong ya sam yo a motho a ke senyaka lo mmona mo a bodile nona ko le gore phelo ba ka be ba be maabane
my love jo le o kokota mang mola lebati jo bana laka ka mo buile gore o nyako go robala ee gana seng ke a roba le maabane o re se mo mmolaisitse go bala the whole night
se mo a tseba ke mathata wa kwa
Ke nagana gore o swanetše o sepele tšebana la ka. Maja, o se ka ba leka wa nyaka o lebala gore o ntshepišitše gore o tlo spenda the whole day le nna. Lulu, a go seng ka se dirago gape ebile ba re mantwa o buile mo thefo. A re ekua rumong ya ka re o dula gona.
Lulu, rumo ya gago e gausi le ya mantwa gape ge re ka ya ka rumong ya gago mantwa o tlo re tanya. Awa mantwa o phela mpotša before a tla kua rumong ya ka. so ke tla no mmotsa gore a ke gona if a nyaka go nketela
okay my love a gona problem gona re rumong ya gago
Eh, banna banna banna banna o di yene ka balone yaka bana a a a matša o jere balone yaka o file side check yawe yes yes yes a na se ke bolela motho wa go boya mo wa boya o nyako ntse ba boya Mantlwa o diea ene mo? Ke potšišo ya mohuta mang yeo? Go kae Maja? Maja Kgokorotoa a nabela bjalo Kgokorotoa motho. Kganni ga wa mmotša gore ke tlo tla mo rumung ya lena ka one? Ka na ke lebato o mmotša. O ile kae ka re ge ke mo founela a sware founu?

ni ta swi endlisa ku yini mara ni n'wi byela
wa bona nna o tsena ka gara raba ja maja bjale bona dilo le ba tlo mmotsa gore mantra o ile o tlilo mmona ka one hai drabe ya ke e bone ya botsa bona drabe drabe it will end in tears
wa tseba ke bolaile ke go sepela ke sepelela mahala